Nselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa bħal ma qed taraw bil-mina ta' Hompex. Għal naqra mhux ħaż-Żabbar, għal naqra. Kważi, mal-ġirien, mal-ġirien. Ġejna l-Fgura, ġejna fi triq Hompex u ħa mmorru niltaqgħu ma' bniedem li għandu memorja fotografika. Ġifieri kif jara xi ħaġa jibqa' jiftakarha. Bam! Eżatt, jiġbed. Hemmu. Ċekkja li hu. Lilna qalulna li fil-191 nistgħu insibu il-guder qalulna sew? Eh, kollu kemm jienu. Issa, ħana raw ikkuxu, ħana raw ikkuxu. Guder, għax jek jesibu kux jek. Ejja, il-guder.
Inti għandek memorja dik li għajdu la fotografika? Hekk jgħidu.
U inti taf ħafna fuq il-fgura?
Naturalment, ta' żgur. Tulittaw. Tiċċed dawwarna dawra il-fgura mill-punto di vista tiegħek. Meta tridu, u xin tridu. Issa. Imma la għarret.
Bdejna minn di triq?
Bdejna l-est ma'kom.
Bdejna minn di triq?
Bdejna minn di triq.
Xtajdilna fuq di triq? Nibdilkom għaw illi wara l-gwerra għawnek di triq kienet triq bajada. mill-knisja saw hekk u kien kollu jxammel ma' ħaż-żabbar. Issa hawnhekk kien kollu raba' fejn qed naraw hawnhekk kien hawn razzett wieħed hawnhekk. Il-triq tant kienet dejqa li fejn qegħdin hawnhekk kien hawn ħajt tas-sejjieħ u fejn qegħdin aħna Hawn kien kollu raba'. Raba'. Raba' maħdum. Ngħidulu raba' bagħli. Maż-żmien imbagħad beda beda tilgħa l-bini. Issa peress li għandek memorja fotografika tiftakar xi siġra tal tal Ejwa, għax żgur, ħa ngħidlek, hawnhekk kien hawn siġra tal tat-tut kbira u kienu jaqtgħu ħafna tut minnha. Ġieli qtajt int?
Le, ma ta' insomma ġieli għax taf. Mela tfal. Ejwa.
Hawnhekk issa minn hawnhekk 'l hemmhekk dak kien kollu raba', kollu raba'. Kien sabiħ. Hawnhekk ħa ngħidlek, hawnhekk bini, hawnhekk eh, raba' u mbagħad tela'. U tela' imma hawnhekk tela' għall-aħħar tas-snin ħamsin. Di t-triq ma kinitx teżisti. Dina kienet triq ħamrija ġifieri, raba' oħra. Issa bqajna sejrin hemmhekk pereżempju, Ara, li qed naraw minn hemmhekk l-hemm, dak kollu dejjem raba'. U d-dar tiegħek tiftakarha titla' ovvja. Ejwa, żgur, niftakarha. F'liema snin?
Fil-58, qed tifhem, 58, għax issa hawnhekk kien, hawnhekk kien, minn hawn s'hemm isfel kien terran, ngħidulu terran, mhux l-ewwel sular. Imma mbagħad maż-żmien kellu l-ewwel sular. Imkien ma kien hawn żewġ rari kont issib iż-żewġ sulari. ma kinux jafu x'inhuma l-dina u x'idura l-penthouses, qed tifhem. Issa hawnhekk dejjem bħal m'għedtilkom, qed tifhem. Issa rrid ngħidilkom illi hawn iktar linja kienet tgħaddi mill-mina ta' Ħaż-Żabbar. Minn ġewwa? Minn ġewwa, għax mill-mina, ħa ngħidlek, mill-mina 'l hawn, dak kien ħajt tas-sejjieħ. Allura kien hemm karozzi, ma kinux bħal moderni. Għax kienu dojoq tal-linja żmien dik jien. U l-magna kienet tkun quddiem u mbagħad għamluhom buldokki. Niftakar kien hemm min illi kien ġieli tkaxkret il-karozza. U mbagħad wara ħafna żmien għamlulha għamlu roundabout. U ġiet kif nafuha llum. U ġiet kif nafuha llum.
Issa go there. Aħna minn hawn ħa mmorru t-Triq tal-Karmnu. Issa mmorru t-Triq tal-Karmnu. Tlaqna. Go there, għax issa tħalltlek. Issa tħalltlek. Hawn kont toqgħod int, ġo dal-bieb. Hawn kont noqgħod jien, iva, issa, hemmhekk fejn. U kemm kontu aħwa, jekk ma jimpurtax insaqsi? Aħna, jiena, l-kbir u erba' bniet. Jiġifieri Beato, Fra Redo, is-Serduk. Ejja, is-Serduk fuq erba'. Fuq erba' roqiet.
Issa.
Naqsmu? Naqsmu. Ejja, naqsmu. Fejn hemm is-salib, l-hawn. Kien hemm it-talb tal-knisja għax it-triq kienet issa ngħidlek fejn kienet it-triq ara. Pereżempju, fejn il-karozzi issa, law hemmhekk kienu jgħaddu l-karozzi. Billi kien hawn wiesa, kienu ma konux jaqfu jistennew. Irrid ngħidlek li hawnhekk, hawnhekk kien bil-parapetti saw. Sehem fuq, anki dik in-naħa. Allura t-triq kienet ħafna dejqa. Hemmhekk kien hawn knisja, mibnija fis-1790. Imbagħad waqqgħuha u reġgħet tgħelet fil-1844. Imbagħad ġiet ikkonsagrata fil-1854. Ħadu laqgħa bit-tul. Kienu ġew il-patrijiet.
Ma mhux sar minnha l-knisja.
Il-knisja waqgħet fil-13 ta' Lulju 1955 biex wessa t-triq il-Gvern Laburista. Jindika per eżempju tliet parroċċi u l-fgura dawk dawa, tifhem? Aw, issa naf x'jiġifieri photographic memory. Di t-triq hija waħda mill-iktar toroq antiki li għandna fil-fgura. Imbagħad in-nies ta' hawnhekk hawn ħafna rziezet, allura ngħidulhom ir-raħħala. Hawn fejn hawnhekk stess kien hawn pereżempju familji bil-mogħoż. Mogħoż li. Hawn fejn qegħdin. Iva fejn qegħdin hawn.
Mur, issa tista' jekk jiġi xi ħadd għadu żgħir mill-fgura. Jemmnek meta tgħidlu dawn l-affarijiet meta mdorri b'dik. Kollu jemmen. Kollu jemmen għax hekk hu qed tifhem. U issa tafu x'jiġifieri meta xi ħadd jgħidlek li għandu a photographic memory. Dettalji ta' fejn kienu s-siġar. Id-dati, min kien hemm, kollox. Ritratt. Impressjonanti, o sinjuri, ma waqafniex hemm, eh? Le, baqa' għaddej ftit ieħor, ara, ara. Mela, did-dar, did-dar, Goat. Dik id-dar hija waħda mid-dar antiki, qed tifhem li kien hawn, u hawnhekk kien hawn sqaq u kien hawn waħda mill-kalkari tal-ġir. msemmijin ħafna. U hawnhekk jgħidu li kien hawn il-Waymarker. Issa, il-Waymarker kienet hawn eżatt. U dika il-kunsill. X'kienet tagħmel il-Waymarker?
Il-kunsill.
Eh, sorry, għax ma Il-kunsill issa ħajrenova għax kienet per eżempju din hija biċċa ġabla kbira hekk. Issa hemm min kien jgħid li kienet tindika Xi ħaġa tal-War Damage, eh, tal-War Office, għax jista' jkun WO. Flima sena?
Eh, Flima sena? Dak li dak minn dejjem kienet hawn. Eh, minn dejjem niftakar hawn. Le, kun ngħidlek li ma sena. Minn dejjem kienet hawn. Tifhem. X'in se ngħidlek iżjed? Eh, nimxu biċċa. Eh, nimxu biċċa.
Għax inti jisek ma tħobbx toqgħod wieqaf. U int kif kont ta' tifel? Kont imqar. Ta' tifel jiena kont minn dejjem Kelli l-biża' ta' missieri. Biss għamiltha ma' ħafna farm aw bdiewa mill-Fgura. Qed tifhem? U bdejn dejjem kont delettant tal-agrikoltura. Tħobb il-kaċċa u kollox hekk? Iva, imma missieri dejjem riedni li mmur li nitgħallem l-iskola. Smajt minnu, bqajt nitgħallem l-iskola u għadni għadni delettant tal-lingwa Maltija u anki Ingliża. Nieqfu break żgħir, ħarira żgħira minn dawk id-dettalji kollha biex infakkrukom li tistgħu tagħmlu like u share tal-paġna ta' Infrastructure fejn ikun hemm it-triq tagħna u l-episodji kollha li għamilna flimkien ma' informazzjoni oħra siewja. Komplejna? Inkomplu.
Komplejna.
Post ieħor li ma lħaqniex għax kellna fejn induru, tajjeb, hija r-roundabout fejn hemm dik il-mitna fin-nofs, hemmhekk mal-fgura jew maż-żabba? Hemmhekk ħa ngħidlek, hemmhekk qabel dak kien magħruf bit-triq ta' Charles Lee, fil-fatt uffiċjalment kienet triq ta' Bormla. Issa bidluha u għamluha triq L-attakki mill-ajru m'għandha x'taqsam xejn, insomma. Mhux bidek. Mhux bidnix. Jien dejjem ngħid dawn li jsemmu ma jogħġbunx. Fil-1967 dik inbidlet fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Ħat-Tarxien. Sewwa.
Allura ġiet minn hemmhekk sa Ħat-Tarxien fejn kien hemm is-Salib tad-Dejma. Ġiet jisimha Triq id-Dejma. U baqgħet hekk u hemm mal-fgura. Minti minn dejjem taf hemm dik il-mitna. Miżgur,
issa, jiena li.
Qatt ma niftakarha taħdem. 1956. Mela, mal-bowder ħanibqgħu hawn, intom tistgħu tmorru jekk jogħġobkom da, tistgħu tafsu share u anke tagħmlu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta u tistgħu wkoll taraw episodji oħrajn barra da. Ejja, tistgħu.
Mhux kollha jkunu. Joseph Guder.